Helo, yn y fideo yma beth ni'n mynd i wneud yw cael y botymau hyn i weithio ar yr ochr. Chi'n lli gweld amser dwi'n mynd ar llygoden dros y botymau maen nhw'n newid. Ni'n galw hwn yn rollover. Nawr, i cael y rollover, mae angen i ni creu dau graffeg. Nawr, os dwi'n mynd ar Fireworks, chi'n gallu gweld mae gyda fi un botwm fan hyn. Hwn yw'r botwm sy'n dangos ar y tudalen amser dwi ddim yn rhoi llygoden drosto fe. A wedyn hwn yw'r botwm sydd yn ymddangos amser fi'n rhoi y botwm ar, uh, dros, uh, rhoi llygoden dros y botwm. Nawr, maint hwn ydy 156 a 25. So os ych chi heb creu y bwtwm eto, mae angen chi creu dau bwtwm ar gyfer cartref. 155, 25, cartref, a wedyn un arall sy'n edrych yn wahanol. Nawr, mae rhaid i chi arbed rhain. Chi'n arbed rhain yn yr un ffolder a chi'n arbed eich gwefan. Mae hwnna'n bwysig, bwysig iawn, bod y botymau cartref hyn yn yr un ffolder â'ch gwefan. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw agor fyny Dreamweaver. Nawr, os dwi'n agor fyny Dreamweaver, dwi wedi cael gwared o'r botymau fan hyn, a dwi'n dangos i chi sut i roi'r y botymau mewn. Nawr, chi'n sylwi, dydw i ddim â'r cod, Dydw i ddim ar Split, dw i ar Design. Dw i'n clicio ar y duv cysylltiadau, a wedyn mynd fyny a gwasgu Insert. Nawr, beth mae angen i dewis wedyn, gallwn ni creu botymau mas o images, ond ni ddim yn creu rollovers fel 'na. So fi'n mynd lawr i Image Object, a mynd draw fan hyn a gwasgu Image rollover image. Nawr, mae'r ffenest hyn yn dod fyny, image name, gallai ei galw fe yn cartref, achos dyna beth yw e, a falle BTM am bwtwm. Nawr, original image, hwn yw'r bwtwm sy'n ddangos ar y tudalen we. So fi'n dangos fan hyn, fi'n gwybod hwn, bwtwm cartref un, clicio arno fe, hwnna yw e. A fi'n gwasgu, OK. A Roll over image yw'r bwtwm sy'n ymddangos am sef mynd â llygoden dros y llun. Bwtwm cartref 2. Hwnna yw e. A fi'n gwasgu, OK. Nawr, beth dwi'n gallu gwneud nawr, dwi'n gallu rhoed um, yr linc mewn i fan hyn. Ond os chi heb creu y tudalennau i gyd, wedyn, sdim angen chi gwneud hynny, gallwch chi roid e lawr fan hyn. Ond, a i browse nawr, a fi'n gwybod ma' hwn yn mynd i tudalen cartref. So fi'n gwis- gwasgu ar cartref, gwasgu ok. Nawr, fi wedi gorffen y botwm hyn. Gallai rhoi alt alternative text, sy'n gweud cartref. Beth mae hwn yn neud? Mae fel pop-up yn dod fyny a gweud cartref. A gwasgu OK. Nawr, chi'n lli gweld fan hyn, mae'r botwm ar y tudalen. Ond dydyn ni ddim yn gwybod sut mae fe mynd i edrych nes i ni'n safio fe. So ni'n arbed e. A wedyn gallwn ni um, dangos e ar y uh, tudalen. Nawr, a'i trwyddo hwnna eto gyda'r bwtwm nesa. Nawr, insert, image, object, roll over image, Browse. A wedyn bwtwm gêm. Fi'n rhoi mewn nawr. Bwtwm gêm 1. Rhoi e mewn. Bwtwm gêm 2. Rhoi e mewn. Um, rhoi alternative text, dwi'n hwnna ddim yn bwysig. Mae'r alternative text yn bwysig os chi eisiau cael eich um, lluniau i ddarganfod ar y we, ar anco yn Google. A wedyn clica i Browse. Os chi heb gwneud y gêm, chi methu gwasgu hwn y tudalen nesa hyn. A wedyn gwasgu OK. Nawr, fi'n safio fe, a wedyn, amser i fi'n agor y ffolder fyny, a gwasgu cartref, mae'n ymddangos, fel 'na. Chi'n gallu gweld fan hyn bod yr links ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Ok, nawr dyna'r fideos ar sut i rhoi y botwmau mewn.